Il-kittieb u poeta Carmel Scicluna huwa r-rebbieħ tal-Konkors Dorin Micallef u tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. F'din ir-rokna, Iltqajna ma' Carmel sabiex nistaqsuh dwar is-sena tal-kitba tal-poeżija.
Il-poeti li aktar li influwenzawni kienu Mario Azzopardi, Achille Mizzi u Oliver Friggieri. Mario Azzopardi kont naħdem miegħu għax kien imexxi magażin kulturali u jiena kont kontributur regolari tiegħu. Oliver Friggieri kont ġej u sejjer l-uffiċċju tiegħu meta jien kont nistudja spiżjar fl-università. Kien jikkoreġili l-poeżiji u tini pariri letterarji. U Akil Lemizzi sirt nafu tramite l-poeżiji tiegħu. Kont niġri belt is-sebħ u anke l-bibljoteka biex insib il-poeżiji tiegħu. U tgħallimt ħafna minn għandu. Jiena nemmen li l-qari huwa importanti ħafna, anzi nazzarda ngħid illi ma jistax ikollok kittieb jekk ma jkunx jaqra kostantament. Jiena nħossni naqra ftit, naqra medja ta' 35 sa 40 ktieb kull sena. Inħoss li nista' naqra iktar, però Jiena nemmen li biex inkun kittieb sħiħ irrid inkun full-time writer li m'iniex. Għandi x-xogħol u problemi tal-membri tal-familja tiegħi, il-ħajja li hi kif inhi. U għaldaqstant nagħmel mill-aħjar li nista'. Nipprova naqra biex nistudja, naqra biex niddeverti. Nipprova nsib ħin għal kollox. Jiena bdejt nikteb meta kelli tlettax-il sena Kont bdejt nikteb versi reliġjużi għax dak iż-żmien ir-reliġjon kellha importanza kbira f'Malta u kienet tiddomina tista' tgħid għal kollox il-ħajja Maltija. Kont nittraduċi wkoll mill-Ingliż għal Malti u kont mur tajb ħafna fil-compositions, kont nikteb ħafna anke nżommhom fil-kexxun. u essays kont nikteb u anke kont nittant anke nikteb xi stejjer. It-temi li nittratta l-aktar permezz tal-poeżija huma l-paraliżi, l-imħabba fid-diversi forom tagħha, diffikultajiet fir-relazzjonijiet umani, il-kosmopolitaniżmu, l-eżoteriżmu, l-eżistenzjaliżmu, il-komunikazzjoni u n-nuqqas tagħha, u l-ispiritwalità. Jiena ktibt żewġ kotba ta' poeżiji, Il-Kalċi Qiegħed Ifur, kont riġtu fl-2017, u ktibt ukoll L-Ambjent li Qeridna li kien rebaħ il-Premju Nazzjonali s-sena l-oħra. Il-ġilji tiegħek lil binti Daniela, Fil-ferita li fik xedtilna jien u ommok, ngħawwar jien. F'qalbek ta' tifla. Bħal tifel infittxek jien. Minn wara dar ommok niċċaċċra miegħek. Jien spiżjar u ndewwik bl-isfar ta' kliemi. Nisimek tibki għax infridt minn ommok, ma niflaħx iktar. Trid 'l ommok lura, ma tridhiex, trid ruħ taqbeż għalik, jew trid lili biss, ma trid 'il ħadd, jew tridni ħabibek. Miblul fil-ħniena t-tajjar tal-faraġ li bih inxappaplek il-pjaga li beriktlek. Dakinhar li kxiftieli għat-tnemnim tax-xemgħa. Inħobbha wisq il-bjuda tal-ġilji li naqta' mill-feriti ta' qalbek. Jiena għandi diġà lesti ħamsin poeżiji oħra, jonqosni norqomhom, norganizzhom biex nara kif jiġu fi ktieb u nippubblikahom sena oħra. Kien hemm madwar ħamsin, xi ħamsin jew sittin xi ħaġa hekk f'dak l-ilma.